Telefon. Awtory, Nurnazar Ulugberdiýew. Märeke aýtdyrmak kyn alada, Ataşek maşynda, kimse pyýada. Habarsyz galardy goňşy toýa-da, Barmak lazym ýere galdyk uýada Telegram ursaň howlukmaç habar Ýolda saklanmasa ertiri barar Poçta peregowora ylgap ýörmeseň Goýberen habaryň jogapsyz galar Dünýäň dört burçundan habar getirdi Jogabyny hem şol dessine ýetirdi Hemişe ýanymda nä hyzmat diýip, minnet etmän buýran işimi bitirdi. Iki barmak özi elim parçasy, ekrany bar aýna däldir syrçasy. Bilip düwmelerin işe goşaýsaň, million funksiýany işlär barçasy. Swýaza girmeklik, çykmak asandyr. Bu diýmeklik iki düwme basandyr. Nobaty ber, wagtyň boldy diýjek ýok. Dynman sözleş. Dost-ýaryň küýsändir. Köp ýurtlarda mesgen öýi uýasy, sanardan kän abonýenti eýesi. Ýalta jogap kelte kömek bermese, göz-gulak dil barmak eliň aýasy. Mobil telefony alyn badyňa, Ýakyn garyndaşlar düşer ýadyňa. Günde salam diýip saglyk soraşsaň, Mynasyp iş bolar seniň adyňa. Ucell, Beeline, köp hem-de MTS, Wişkalary belent, zatlar ondan pes. Ugrun tapyp düşseň tolkun ýoluna, Antem bolar dunuk. Eşidiler ses. Aýratyn her kimiň nomer rakamy, paroly bar ady ýa-da lakamy. Birje hata tapsa buýran işiňden kabul etmez Sahran ýazyp sogany. Dakyp ýörseň gaýyş ýeňil kürtesi, dyngysyýok işiň Bu gün ertesi. Gije-gündiz sergek hyzmatda durar, ýokdur onuň belli baha-sarpasy. Eliňde kä habar gelse adyňa, biter işiň düwme basan badyňa. Iş köplükden başa gaýlap azaşsaň, hiçden giç bolsa-da salar ýadyňa. Doly dynç almaňa pursat döreder. Sagat budilnige özi sereder. Rahat gijäň süýji ukysyň bozman, gije, säher, düzen wagtyň oýadyr. Hapa bolar senden, ýeke taşlasaň. Jaňa jogap bermän galplyk işleseň. Öýke etmän ýazar gelen habary, tok zarýadyn berip, wagtyn hoşlasaň. Bassaň düwmelerin, ýazarsyň haty. Diňe sözläp bilýär ol hakykaty. Bilip bilmän oňa gidäý sen garşy, Tertip düzgünleri berkiräk gaty. Bir düwmesin bassaň çalar sazyny, Her gulaga laýyk berer owazyny. Goşup aýyrjakmy bölüp köpeltseň, Hasap-çotda sanyň köpi-azyny. Aýyrmaz milletiň bakmaz ýüzüňe. Dürli dilde jogap berer sözüňe. Şahsy habar gelse sukut syr saklap, parol sorap aýdar diňe özüňe. Ykjam zat ol, salan ýeriň mekandyr, ony elleri gül ussa ýasandyr. Ýüz görmez ol, uly-kiçä parhy ýok, onuň üçin hemme birdeň ynsandyr. Söýünjiňi aýdyp, öýüňi toý eder. Soňra ak ýol diläp, ýola ýöreder. Toýda tomaşany aýdym-saz diňläp, toýdan ýadygärlik kino döreder. Märeke jemadam bazar mekany. Her ädimde açyk paýnet dükany. Kassir çotlap, kompýutere bakany, pul düşdügi ýada. Karta dakany. Mümkin gadar uzak bolsun arasy, Ýokmaz ýaly ten-bedene garasy. Tiz bitýändir bolsa zyýan-zaýasy, Tapylýar onuň hem doga çäresi. Ýyldyrym deý güýçli şöhle tolkuny, Dagy-daşy keser, deşer galkany. Zäheri ýok misli çirkeý çakany. Eger şeýle bolsa, allaýalkany. Meniň telefonymyň ady Nokia. Käte boş wagtlary goşgy dokaýa, ussatlara kupýa sms ýollap, jogaby gelensoň jaryýa okaýa. Aýtsaň sanardan köp bitirýän işi. Ony oýlap tapan bir alym kişi, koreými ýa ýapon, bolsun häbeşi, hormata mynasyp açan açyşy. Deňizden derýadan, daglardan aşdyň. Täze açyşlara ajap ýol açdyň. Telefon urugyn dünýäge saçyp, Ginnesiň rekordyna bir nomer goşdyň. Kim sen, eziz ynsan, hudaýy bende? Buzly okeanda, polýar tün günde, Finde bolmasaň hä, koreý-ýaponda, Hemişe bolarsyň halkyň dilinde.